Hemmäňize gyzgyn salam. Bu sanymyzda Konor Makgregor, Jek Poluň çagyryşy barada, Dana Waýt, Habib bilen Konoryň rewanşy barada, düýnki geçen UFC turniriniň esasy netijeleri we başga täzelikler barada gürrüň ederis. Şoň üçin ýuwaşlyk bilen başlaýas. Konor Makgregor Jack Polun çagyryşyna öz pikirini aýtdy. Bilýäňizmi, näme bolsa-da göreris. Meniň pikirimçe ol öýkelen çaga meňzeýär. Men näme boljagyny bilemok. Bul oglan nirä barýanyny bilenok. Onuň dogany Logan barada aýtsam, Floýd Maýuezer bilen etjek işinde oňa rehimli töleg tölemeli. Meniň pikirimçe, Floýd ondan daýawrak, ýöne men bularyň duşuşygyny görmäne örän şat. Häzirki wagtda bu näbelli iş, ýöne olaryň ikisine-de üstünlik arzuw edýän. Soňra ol Jekiň çagyryşyna, Ol bul edýän işlerini reklam üçin edýär diýdi. Konor ilki bilen Dastini ýeňmegi, soňra bolsa Habib bilen rewanş almagy belledi. Dana Waýt hem Habib bilen rewanş barada öz pikirini aýtdy. Bu duşuşyk olaryň ikisine hem peýdaly bolar. Birinjiden, olaryň ikisi hem köp pul gazanar, ikinjiden, olaryň nesilleri üçin wajyp uruş. Konor Habibden ar almak islese, ýa-da Habib bu gürrüňe nokat goýup ikinji gezegem ýeňse, Umar Nurmagomedow düýn UFC-de ilkinji urşunda gazagystanly Sergeý Morozowy ikinji raundda bogmak emeli bilen üstünlikli ýeňdi. Maýk Dewis we Meýson Jonsuň örän gyzykly duşuşygy boldy. Bu ýeri Gorl Albensiniň tehniki nokaudyny hem goşup bolar. Sanalan oglanlar elli müň dollar bonus aldylar. Ýene-de Omar Ahmedowyň Tom Beýsini ýeňişini ýatlaman geçip bolmaz. Gijäniň esasy duşuşygy Maýkl Kieza Nil Megnini sudýalygyň netijesi bilen ýeňdi. Kieza Nil Megniä öz oýnuny etdirmedi we greplingiň ussatlygyny nurkezdi. Netijede, üç jezek kyrk dokuz kyrk alty hasabynda ýeňdi. Uruşdan soň Kieza Kolbi Kowingtona uruşa çagyrdy. Meniň pikirimçe ol ýalňyş çagyryşmyka diýýän. Sebäbi, Kolba bul uruş näme üçin gerek? Habibiň UFC-de ilkinji urşy Iki müň on ikinji ýylyň ýanwar aýynyň ýigrimisine bolupdy we dokuz ýyldan soň onuň jigisi Umaryňka gabat geldi. Habib, Birinji raundda men özüm ýadyma düşdi. Men fanatlam ýadyndadyr. Birinji raundda men oktogonyň içinde özümi tapyp bilmedim. Soňra ýuwaşlyk bilen girişdim. Umarda-da şeýle ýagdaý boldy. Ol aşagyny alyp arkasyna geçdi, ýöne saklap bilmedi. Ikinji raundda girişi gurady we ýeňiş gazandy. Duşuşygyň wagtyny biz saýlamadyk. Şeýle gabat geldi. Aslynda biz ýigrimçine duşuşmalydyk. Ýöne ýigrimsini geçirdiler. Menem ýeňdim, Umaram ýeňdi. Ýöne Umaryňky meňkä garanyňda gowy boldumyka diýýän. Men üçünji raundda aldym, owalsy ikinji raundda aldy. Geljekde oňa uly işler garaşýar. Bir hepde onuň dynç alyp, fewralyň ortalarynda agyr türgenleşikler başlaýar. UFC-de birinji gezek çykyp ýeňmek we şowhun görkezmek örän kyn. Meselem Hamzat Çemaýewiňki ýaly. Üstesine seniň familiýaň Nurmagomedow bolsa jogapkärçilik iki esse artýar. Dostlar şunluk bilen bu günki täzelikleriň soňuna geldik. Hökman göwnüňize ýarasa laýk goýuň teswirde hökman öz pikiriňizi belläň. Häzirlikçe hoş sag boluň.